Vakorinto vo sungula ku avanyisa ka vukume-n'we. Ndza mi khensa, hikuva ma ndzi tsundzuka minkarhi hinkwayo, naswona mi hlayisa milawu hi laha ndzi nga mi dyondzisa yona ha kona. Kambe ndzi lava leswaku mi tiva leswi, Kreste i nhloko ya wanuna un'wana ni un'wana, wanuna i nhloko ya wansati. Xikwembu i nhloko ya Kreste. Wanuna un'wana ni un'wana la khongelaka kumbe la vulaka rito a tifunengetile nhloko, u sorisa Kreste loyi a nga nhloko ya yena. Kambe wansati un'wana ni un'wana la khongelaka kumbe la vulaka rito a nga funengelanga nchumu enhlokweni, u sorisa nuna wa yena, la nga nhloko ya yena. Swi fana ni loko onge u byeuriwile. Loko wansati a nga funengeli nchumu enhlokweni, a tsemete misisi ya yena. Kambe loko swi khomisa tingana eka wansati ku titsemeta misisi kumbe ku byewula, a funengele nchumu enhlokweni. Wanuna a nga fanelanga ku tifunengeta nhloko, hikuva yena i xifaniso xa Xikwembu ni ku dzuneka ka xona, kasi wansati i ku dzuneka ka wanuna. Wanuna a nga humesiwanga eka wansati. Kambe i wansati la humesiweke eka wanuna, naswona wanuna a nga vumberiwanga wansati, kambe i wansati la vumberiweke wanuna. Loko swi ri tano, hikwalaho ka tintsumi, wansati u fanele ku va ni xikombiso enhlokweni xa ntikelo wa yena. Kambe hi tlhelo rin'wana, emahlweni ka hosi wansati a hi nchumu ehandle ka wanuna. Na yena wanuna a hi nchumu ehenhla ka wansati, hikuva ku kota leswi wansati a humesiweke ka wanuna, hi mukhuva wolowo na yena wanuna u velekiwa hi wansati, kambe hinkwaswo swi huma eka Xikwembu. Avanyisani hi n'wexe. Xana swa fanela leswaku wansati a khongela Xikwembu a nga funengelanga nchumu enhlokweni ke? Xana na wona ntumbuluko a wu mi dyondzisi leswaku loko wanuna a ri ni misisi yo leha, swi n'wi nyika xisolo xana? Kasi wansati loko a ri ni misisi yo leha, xana a swi n'wi nyiki ndzhuti xana? Hikuva u nyikiwile misisi yo leha ku va xifunengelo xa yena. Hambiloko munhu a lava ku phika hi swona, hina a hi tolovelanga sweswo, na tona tikereke ta Xikwembu a ti swi tolovelanga. Loko ndzi ri karhi ndzi mi nyika swileriso leswi, ku ni leswi ndzi siverisaka, hileswaku tinhlengeletano ta n'wina ta onha ku tlula ku lulamisa. Xo sungula, ndi twa leswaku ku ni ku avana exikarhi ka n'wina loko mi nghena tinhlengeletano ta n'wina. Mhaka leyi, hi tlhelo rin'wana ndzi kholwa leswaku yi nga va yona. Swa twala, ku hambana swi fanele ku va kona exikarhi ka n'wina, leswaku lava nga va ntiyiso exikarhi ka n'wina na vona va vonaka. Kutani ke, loko mi nghena tinhlengeletano ta n'wina, lexi mi xi dyaka a xa ha ri xona xilalelo xa hosi, hikuva loko mi ta eku dyeni, hinkwenu mo tsutsumela ku dya swakudya swa n'wina, Kutani van'wana va kayivela, kasi van'wana va nwa va tswotswiwa. Xana a mi na makaya yo dyela ni ku nwela eka wona xana? Xana mi ta sandza kereke ya Xikwembu, mi khomisa swisiwana tingana xana? Ndzi ta ku yini eka n'wina? Xana ndzi nga mi khensa ke? E-e, emhakeni leyi a ndzi mi khensi. Timhaka leti ndzi ti hundziseleke eka n'wina hi leti humeke eka Hosi hi xiviri xa yona. hileswaku hi vusiku lebyi a nyiketiweke hi byona, Hosi Yesu u tekile xinkwa, a khensa, a xi phema a ku, Leswi i miri wa mina, lowu nyiketiwaka hikwalaho ka n'wina. Endlani sweswo hi ku ndzi anakanya. Hi mukhuva wolowo, endzhaku ka loko va lalerile, a teka ni xinwelo a ku, Xinelo lexi i ntwanano lowuntshwa lowu endliwaka hi ngati ya mina. Minkarhi hinkwayo loko mi nwela eka xona, swi endleni hi ku ndzi anakanya. Hikuva minkarhi hinkwayo loko mi dya xinkwa lexi ni loko mi nwela exinwelweni lexi, mi vula rifu ra Hosi yi kondza yi ta. Hikokwalaho, un'wana ni un'wana la dyaka xinkwa lexi kumbe la nwelaka exinwelweni xa hosi hi mukhuva lowu nga lulamangiki, u ta va ni nandzu wo dyohela miri ni ngati ya hosi. Munhu u fanele ku rhanga hi ku tikamba. Ku va kona a nga ta dya xinkwa lexi ni ku nwela exinwelweni lexi. Hikuva loko munhu a dya ni ku nwa a ri karhi a nga vonisisi swinene ta miri wa hosi, u dya ni ku nwa ku avanyisiwa ka yena. Hikokwalaho, Ku ni lavo tala exikarhi ka n'wina lava tsaneke ni lava vabyaka, naswona van'wana va file. Loko o nge ha ti kambisisa, a hi nga ta avanyisiwa. Kambe leswi hi avanyisiwaka hi Hosi, ho layiwa leswaku hi ta ka hi nga avanyiseriwi makumu swin'we ni vanhu va misava. Hikokwalaho, vamakwerhu, loko mi hlengeletana ku dya xilalelo, yimelanani. Loko un'wana a ri ni ndlala, a dye kaya, leswaku ku hlengeletana ka n'wina ku nga mi yisi eku avanyisiweni. Loko ti ri timhaka ti.